Mina chuan an ni nufa chu kal tir mai turin Meta a ngen a. Mahse a ni chuan nghet taka Minai biangah dawmin a tawp thleng a ven him a huam thu sawiin beidawng mai lo turin Mina chu a hrilh a. Engti kawng zawng mahin Kharam huai Taylor-a kha hnehnachan tir a tum lo tih a sawi a. Mina chuan chuti taka Meta-n venhim a tum tlat chhan chu a hrethiam lo hle. Meta chu Taylor-a lo bei let turin a inpuahchah ta a, mahse chumi hmain Mina chu damdawiin a hruai ngei a tum a, fimkhur takin ruahmanna a siam ta a. Damdawiinah chuan Taylor-a naute hmuh turin amah chiah a inlan phawt a. Taylor-a hnena report a pe tur chu Meta nau khan a phone a laksak a, Taylor-a naute ho chu a mal te tein an dah tha zel hlawm a. A him hnu chuan Meena chu a hruai lut ta a, damdawi hnung lama a naute'n an miman ho an awmpuina hmunah kal lehin an miman ho chu hmun dangah hruai bo rih turin a naute a hrilh a. Meenai taksa a sawisakna hnu hma a hmuh chuan Meta chuan a rap zawk hial a, Vawi engzah nge sawisak a tuah a, eng anga na leh hrehawm nge a lo pal tlang tawh hriat a ni lo a, a taksa a serte chuan an hrilh fiah zo lo. Meena chu a him rih ta bawk a. Meta chu a thil hmuh vangin a thinrim bawk a, a naute hoin Taylor-a naute an hremna hmuna pan nghal a, Taylor-a naute laka a thinrimna chu hri thlain a sawisa hrep hlawm a ni. Andy-a chu Taylor-a'n a la hreng tang a, a nghawngah Jane-i'n a thlung a, mahse chuti chung pawh chuan minai awmna a sawi duh loh avangin Taylor-a thinrim chuan an kahna hliamah thingtlawn a vit lut a, Andy-a chuan na tuar Jerry vawikhat pawh a chhuah lo. A nau pakhatin Emma lo thlen thu a rawn hrilh avangin a tawpsan ta rih a. Emma chuan Taylor chet dan avang chuan police lam atanga hremna an tawpalh a hlauthawng tih a sawi a. Mahse Taylor chuan a ngaithla duh lovin a buaina inrawlh lo turin a hrilh a. Mihnaite nufa chu Meta navin an inah a hruai haw a. Meta nu chuan a lawm lohna chiang takin a lo hrilh a. Mihnaite nufa ven hima tumna lamah Meta hian a nupui hual a ngaihsak loh phah em em a. Ani lah chu a awmna atang a rawn haw ve ta bawk si. Zan thim hnuaia Meta te unau leh an lamtang thenkhat te chuan duty tura Taylor-a'n a dah ho chu an bei thut a. Mahse Andy-a tanna cabin nia an hriat an luh chuan Andy-a a lo awm hauh lo. Bum an ni tih an inhriat chhuah rualin silai mu in cabin chu a rawn deng nghal dawt dawt mai. Bum an ni tih an inhriat chhuah rualin silai mu in cabin chu a rawn deng nghal dawt dawt mai a. Meta te unau chuan beilet ve viau mah se an in tam hle em avangin an hneh lo viau a, silai maw an tla chham thuai bawk. Meta nu chuan thinrim takin Mina chu hmaichhanah engkim an chhungkaw chunga thleng chu a thiam loh vek a ni tih a hrilh a, Meta chuan nupui hual a nei mek tih leh an chhungkaw tana vanduaina thlentu mai a ni a ti a, Meta te unau chu man an ni ta thuai a. Taylor-a chuan Matt-a chu a luah silaia tin chungin sawi duh a neih leh neih lo a zawt a, Taylor-a'n silaia hmet puak dawn chiah tihah chuan a naute zinga pakhat chu lo tlan vatin kap lo tur leh a farnu Emma chu Andy-a'n a man tih a rawn hrilh a, Taylor-a thinrim chuan Andy-a chu a'n chhia a loh nasa hle. Emma leh Andy-a te chu an in thu rual zawk a lo ni a, Andy-a chuan Taylor-a te chhungkaw ti chhe vek thei thu ruk hriat a nei a, Emma chuan buaina nasa zawk a thlen tawh lohna tur a nih beiseiin Andy-a chu thlalak pakhat a pe a. Chu thlalakah chuan Mina-in mipa pakhat a kuah lai chiang takin a lang a. Emma chuan dawt sawiin Taylor-a thinrim chhan leh rova taka a chet chhan chu Mina nung chang that loh vang a ni, a ti a. A unau pa a dang thei chi lova, buaina nasa zawk an tawn loh nan Andy-te chhung chuan Mina chu hum tawh lo che a duh vang a ni. Meta te inah an inhmukhawm a, Andy-a chuan Emma nena inremsiamna an neih vang chauh a, Taylor-a'n that lo a ni tih Meta hrilhin, an inremsiamna chu Mina te nufa haw tir a ni tih sawiin, Mina chuan thil tha lo tak a chin avangin, An nuna tha pahum reng tlak a ni lo, a ti a. Emma chuan Mina that lohna a sawi ve nghal a, mahse Meta chuan ngawi hmak turin a ti a. Andy-a chuan Mina leh mipa dang pakhat inkuah lai thlalak kha Meta-a entir a, Metan chu thlalak a hmuh chuan Mina hnenah thudik a zawt a, Mina chuan security guard pakhatin a khawngaih thin em avangin tlan chhuah dan tur a zawnpui a, ani mang ang chuan chu pa chungah chuan a inghat tawp thin tih sawiin tunah chuan chu pa chu a thih a rin tawh thu a sawi tel a, Ema chuan Meta pawh hian rei tak chhung a hum thei dawn lo che tih i hriat kha awmze nei takin a ti a, Mina chuan amah vangin Meta chuan a nunna a chan a hlau a. Bakah, Taylor-a chungah thil tha lo thleng palh se, police lam nen a thunun hne em avangin Matt-a chuan jail a tan mai a hlau a, chu security guard nen a inngaizawng ang chuan a insawi ta a ni. Emma chu a trick hai a hlawhtlin tak avangin a hlim hle a. Matt-a chuan mihna mi ta tak enin thu dik tak a hre duh tih a hrilh a, Taylor-a hnena let tir leh a la hreh hle a ni. A unaupa hrehzia a hmuin Andy-a chuan remruatna thar a rawn nei a, Minate nufa chu ram danga hming thar nen bul tan thar tha tura kal tir a rawt a. Chutih rualin Taylor te chhungkua nen an sum dawn dunna a tawp tak avangin leiba an ngah hle tih sawiin an dinhmun siam that nan a nupui hual chu nupui atana nei vat turin Meta a hrilh a. A nu in a nawr luih nasat em avangin Meta chuan inneihna chu a rang thei ang ber huaihawt turin a u chu a hrilh ta a. A tukah chuan Tony hnena a lo intiam tawh angin Matt-a chuan Mihnahtê nufa chu lawngah a chuanpui a, mahse Mihna erawh a tap reng mai. Thil thleng tawh chu sut thei a ni tawh si lo. Matt-a chuan Mihna chuan a khawngaihna a phu leh phu loh lam a ngaihtuah lo. Him se a duh ni tawp mai. Matt-a nupui neih ni a inher chhuak ta der a. Inchung rum tukverh aṭangin Mihna chuan thinlung na tak chungin Matt-a kal tur chu a en a. A kal liam hmain Meta chuan Meena chu a en leh a, a nupui turte in lama inneihna hun ser an hman chu a ho tham hle a. An chhungte ngaih dan chuan Meta te chu innei an ni fel ta der a. Mahse a nupui thar chuan Meta rilru chu hmun dang daih ah awm tih a hmu a. Meena chuan tap chungin thlalak kha a en a, chu thlalak phehna thu dik erawh thu pal a ni ta zel a ni. A chhan chu a mi pakua chu a ngaihzawng ni lovin a unau pa a ni. A thil te vanga jail atang mek Taylor a hmu turin Meena i a kal a. Meena thinrim hmel chuan Taylor a chu a ṭhawng ang reng hle a. Meena in a tinna silai chu a dahthlak chuan Matt a a that lovang tih a sawi a. Mahse Meena chuan a ni kha damin i chhuah dawn lo tih ka ring reng a ni, a ti a. Hun kal tawh a lo lang a, Meena chuan Taylor a fapa a hrinsak a. A fapa a hmangaihna avang chauh chuan khang hun chhung zawng khan ngawi rengin Taylor a nunrawnna chu a tuar ṭhin a. Engtin mah Taylor-a chu a sual let ngai lo. Thlalaka a mi pakua kha a nau a ni a, a rukin ram hnuaiah Meena tlan chhuah theih dan tur ruam hman turin an inhmu a, Meena chu a tlan chhuak thei ta ngei a, mahse hriat chhuah thuai a ni a, a birukna hmunah Emma-in a kal chilh a, Taylor-a'n a unaupa a man tih a hrilh a, Meena chu Taylor-a bulah let lehin a unaupa chu kaltir turin a ngen a, Mahse Taylor-a'n a naute a en dan atang chuan a unaupa chu a him dawn lo tih a hre nghal a, a rin ang ngeiin a thleng bawk. Tun hunah let lehin Mina chuan Taylor-a dawt sawi chu awi a tum tawh lo bur a, a kal bo a nih chuan Matt-a lakah phuba lak a ni ngei dawn tih a hre bawk. Matt-a chhanhim theihna kawng awm chhun chu Taylor-a nunna lak a ni tih a hria a, mahse silai a hmet puak dawn chiah tihah chuan kut tha chak tak hian a kut chu a rawn hawm hnan a, Meta a lo ni. Vung taka Mina in jail a pan kha an thenawm ten an lo hmu a, an ngaih that loh avangin Meta an call nghal hi a lo ni a. Hmanhmawh takin Meta chuan jail a pan ve nghal a ni. Va thleng hman lo sela chuan amah Mina ngei chu jail ah a tang thei tih a hrilh a. Mahse an inneihna a chhuahsan thut avangin a chhungte chuan zak takin Julie te in chu an chhuahsan a. Amah vanga meta hre awm ti hmel chu a hmuh theih tawh loh avangin, Mina chuan thlalak a mipa a kuah puihna avanga a tlan chhuah theih thu leh Taylor-a'n a kah hlum thu a hrilh bawk a, mahse, a nau a ni tih erawh a hrilh lo. Meta chuan Mina chu a lei natin, veng him zel tur chuan a tum ruh zual zauh va. Chutih rualin a tan Taylor-a thah a hreh lo khan mak tihna a nei a, mahse, Mina chuan kal bo a tum avangin tih theih neiin a inhre si lo. Ram danga mihna te nufa nun bul tanna tur pawisa Andy chuan a nei thei mai a, Tony-a infiam laiin a ipte atang thlalak kha a tla thla a. Hmeichhe naupangin chu pa chu tu nge a nia zawh chuan Tony chuan ka pu tia tiin a chhang a, rei tak chhung a hmu tawh lo tih a sawi bawk. Andy-a nupui chuan Tony-a thil sawi chu a lo hre phah a. Mihna chu hruai hrangin thudik a zawt a, mihna chuan Matt-a venhim a duh avanga thudik thup a ni tih a sawi a. Metan thudik a hriat chuan a kal bo rem teh a rin lo avang leh Meta tan phur rit nih reng a duh tawh lo avanga dawt sawi a ni tih a hrilh a. Minate nufa kalna tur lawng pawh a lo thleng tawh a. Tony kal hreh chuan Meta a kuah a. Kum riat chhunga a neih leh hmasak berna ni turin Meta chuan Minate chu mobile phone a pe a. Him taka an thlen hunah call turin a ti a. An thinlung chuan inthen hran chu an hreh ve ve a, mahse Meena te nu fahimna tura an tih theih neih chhun niin a lang miau si. A hausakna leh a hmelhriat tha neih hmang tangkaiin Taylor-a chu chhuahzalen a ni leh nghal a. Matt-a chuan Meena te lawng kal kawng tur chu mitui tla chungin a thlir reng a, Meena te chuanna chu hla tak thleng tawh tur a nih laiin khawpui hnaih takah a la awm a, hlauhthawnna a neih rualin lawngkhalhtupa chuan a pawm kang nghal a, Taylor-a leh a naute an lo thleng chawp chilh nghal bawk. Tlanchhiat a tum chu Taylor-a'n a samah a ṭham a, a naute chu a fapa pawm chhuak turin a hrilh zui nghal bawk. Taylor-a chuan Lawngneihtu pa chu lawmthu hrilhin pawisa a pe a. Mina chu tih luih naihin car-ah a luh tir a, hmun biru takah a hruai ta a. Matt-a chuan Mina call a dawn harh em avangin a ngai a ṭha tawh lo hle a, a thinlung chu Mina-in a hneh tawh hle tih a inhre chhuak a. Taylor-a chuan Meena chu thi tura inpeih turin a hrilh a, a hmangaih thu leh duhthlan tur dang a siam sak lo tih a hrilh bawk. Meena chuan a tawp nan a fapa hmu dil a, a rem tih sak chuan Tony-a lam panin a tlan nghal a. Meena chuan a fapa chu huaisen taka awm turin a fuih a, Matt-a anga tlangval fel tak ni turin a chah bawk. Naupangte mah ni se Tony-a chuan a hrethiamin a bu ve nghauh nghauh a. Taylor naute chuan an nufa chu an pawt hrang a, Matt-a chu a ngai a tha thei tawh lo. Thil dik lo a awm ngei a ni, a ring nghet tlat tawh. Mina chu warehouse hlui chhungah Taylor-a chuan a nawr lut a, Taylor-a'n a hnung chhawn lai takin a phone a phawrh a. Ringtone zawi te a ri a hriat chuan rang takin Mina chuan pawn lama mi a ti ringawt a. Van neih thlak takin Taylor-a nau pakhat bag khaiin a lo lut chiah bawk. Chutih lai tak chuan Mina chuan call chu a chhang a. Meta chuan uluk takin thawm chu a ngaithla a, Taylor-a awri a hriat chuan a rilru nain a thinrim hle mai. Taylor-a chuan Mina chu a kawrfual var, an ina chaw an ei nia a hak kha ha leh turin a ti a. Thu awih taka awmin Taylor-a bia ni awm tak chuan Meta hriat thiam turin an awmna hmun chu a sawi a. Meta chu car-ah lutin a tlan chhuak nghal a, Taylor-a chuan a silai chu a lek kang leh a. Meta chuan phone atanga silai puak ri hria in a thinlung chu a keh sawm a ni ber mai. A nupa ruala a kal lo kha a inchhir hle bawk. A thianpa awmna hmunah kalchil in thil thlen dan a hrilh a. A thianpa pawh chu a thawng hle a, pui a huam tih a hrilh bawk a. An pahnih in lawng neitu pa kha an zawng chhuak a. Warehouse a hruai turin an ti lui a. Meta chuan guard pakhat a chhuthluah a, bang awng atanga chhunglam bihin mina a la dam tih a hmu thei a. Taylor-a thinrim chuan chunglam hawiin a silai ken a hmet puak a, a hmeichhe hmangaih chu a that thei ngang bik lo a, thinrim tak hian, Engati nge min hmangaih ve thei loh? tiin Mina hmai zawnah a au a, chhuatah Mina phone let reng chu a hmu fuh ta hlauh mai. Metan a rawn chhan him che ila beisei cheu a ni maw? tiin Mina hmaiah a beng thuai a, a ruh zawng zawng tih tliah sakah a vo zui bawk. Mina chuan Taylor-a silai thloh chu a chhar vat a, Taylor-a a tin ve ta ran mai. Taylor-a chuan kap turin a ti a, mahse mihnaah chuan a thei lo. Matt-a lo dak a han melh fuh a. Matt-a te thian dun chuan guard ho chu a mal te te in an bei a. A thianpa nupui chuan guard awm chhun tawh chu a lo be buai a. Matt-a chuan silai a tinin kawngka hawng turin a ti a. Taylor-a chuan a naute zinga mi emaw tiin ti buai lo tur a hrilh pahin a inher a. Mahse a hma taka Matt-a ding nen chuan an inhmachhawn a. An insual ta chiam a, Taylor-a chuan Matt-a chu a hneh lo hle. Mina chuan Matt-a chu duh tawk tur a hrilhin, Taylor-a'n Tony-a a dahna a hre lo tih a hrilh a. Matt-a chuan Tony-a awmna a zawt a, mahse Taylor-a chuan a sawi duh lo. A naute an zawlah chuan an hriat loh thu an sawi bawk si a, Emma-i naute zawkin Tony-a chu an hruai tih Mina chuan a sawi a. Taylor-a taksa him chinah Matt-a chuan a kap a. A hliam chu thla a la bawk. Endian Emma chu a hreng tang ve thung a. Metan Taylor-a hliam tuar thlalak Endia chu thawnin, Emma in Tony-a awmna a sawi loh chuan Taylor-a thah ah Emma-i chu a vau a. A unaupa hliam tuar a hmuh chuan Emma chuan Tony-a awmna chu hrilh a remti ta a. Mina-i chuan hun rei tak hnuah Meta kiangah chuan himnia inhriatna a nei ve leh thei ta a. In then hlen tawh tura in ngai ve ve an in hmu leh chu an lawm in an in pawh leh sual suat a, Meta chuan a veng him reng dawn tih a tiam a, mahse Meena chuan ram danga kal chu a that zawk a la ring tho thung. Andy-a chuan Meta call in Tony-a an hmu tawh tih a hrilh a, Taylor chu a thah chuan dan in an chungah ro a rel dawn avang in chhuah tir tur in a hrilh bawk a ni. Mahse Meta chuan a mit ngei a, Tony-a a hmuh hma chu Taylor-a chhuah zalen a tum loh thu in a chhang a, Chumi zan chuan Tonya chu Andy bulah hruai thlen a ni a. Matt-a chuan Tonya hneihah Emma chu awmtir lo turin Andy a hrilh a. A tukah chuan khawpui an let hmain Mina chuan a fapa hmuh hunah a nufain an kal bo hlen tur thu Matt-a a hrilh a. Thlalaka a mi pakua kha a nau a ni tih a hrilh tel bawk. Thudik a hriat chuan Matt-a chu a thinrim a. A hmain thudik chu hrilh ni se chuan midang nupui atan a nei lovang tih a sawi a. An bula car a lo din chuan Tony-a an rawn dah dawn emaw tiin an tlan phei vat a. Mahse mipa pakhat an rawn zawn chhuak a. Chu pa phone ri nghal zat chu Matt-a chuan a chhang a, Taylor a lo niin. Hotel a hmu turin a hrilh a. A kal lo a nih chuan a inchhir tur thu a hrilh a. A fapa Uri a hriat chuan Mina-a chuan phone chu a lakchak vat a. Taylor-a chuan amah enkawl turin private doctor a ruai a. A in enkawlna clinic ah Andy-a va kal in, Minai unaupa a that tih a in puanna video leh Tony-a in thleng a rawt a. Taylor-a chuan chu video chu a laka hman tangkai la ni thei tih hre mah se, a fapa kawle du avangin a remti teh mial a. Matt-an a rin hlelh loh nan Andy chu a in kap a. Matt-a call in Taylor-a nauten an kap tih a hrilh a, a video neih chu invenna atan a hmang a. Taylor-a chuan. Toniat chu Meena a chanchin a zawt a, Metan a duat lutuk tia Tonian a sawi chuan Taylor a hmel chu a rum nghal hle a. Meta leh Meena te chu hmanhmawh takin hotel ah an lut a, Emma leh Tony te an kal pial chiah pawh chu an hmu lo. Meena chuan a fapa pelet turin a ti nghal a, Taylor a khawih lo turin Meta chu dan beh a ngai hial a. Mahse Taylor-a chu anni pahnih hmachhawn turin a lo inring sa thlap a. Tune pa a nihna anga a hming sign na tura Meta chuan a hming anga lo sign sakah a puh a, dan hmanga action lakah a vo bawk a. Mina chu dan ang taka a nupui a nih dawn chuan Tune-a pek let a tiam bawk. Mina leh Taylor te hi inneih pangai takin an innei lo hrim hrim a. A nu leh pa te nawr luihna avangin Taylor-a hnenah Mina hi an hralh deuh tawp a nih ber chu. Meta-n Taylor-a chu a hnek ta nge nge a, Mina kaiin a chhuahpui nghal a. In hnuai lama CCTV footage an check chuan Tonia leh Emma chu an nang hman lo chiah chiah tih an hmu chhuak a. Emma in Andy hnena a video pek avang khan Taylor a a chhuah chhal a. Mahse Taylor a chuan a fapa tan a ti a nih thu a sawi a. Tonia chuan phone awm a hmu hlauh a, tukverh hawngin a chhuak ruh a, phone chuan police a call ta a, mahse duty in a rawn hmu hman a. Phone chu lak sakin naupang in hlei thil tih palh tiin Police a hrilh a. Mita thianpa Police in call chu a lo hre fuh hlauh a. A call tu awmna hmun chhui chhuak ngalin Mita pawh chu lam pan chuan a inkhalh chhuak nghal a. Mina pawh in chu thu hriat chuan beiseina thar a nei leh a. Mahse Mita'n a hmun a va thlen chuan Tony-a reng reng a lo awm lova Mina a hrilh chuan a tap tawp a. Meta chuan Emma-in a thukru nih ngei a ring a, a thiante nen a awmna an zawng chhuak thei mai a. Thim a hlau tih Meta-n a hriat avangin light an off vek a. Meta-n a dawp chuan hmun pakhat a hrilh a, mahse chulai hmun an va thlen chuan Tonia a awm hauh lo. Tonia chuan amah vengtu pa inthiar laiin a kalh khum a, tlan chhuah tumin ramhnuai lam a pan hi a lo ni a. Thim thamah chuan hmalam panin a kal mawp mawp a, khur pakhatah a tla lut palh daih mai. Meta leh Meena te chuan ramhnuaiah chuan an zawng kual chiam a, Taylor te unau leh an naute pawh an lo thleng vat a. Meta leh Taylor te chu an insual laiin Police an lo thleng hman a, an ṭhelh ta hram a, Police in Tony chu kidnap a ni em tih an zawt ve ve a, mahse kidnap ni lova bo a nih thu an sawi ve ve. Khua a var hnu chuan Tony-a khur chhunga mu kawm reng an hmu ta hlauh mai. Mina hlauthawng chu a tap nasa hle a. Meta chu khurah zuang thla in Tony chu a buaipui nghal zung zung a. A harh chhuah hnu chuan an pawm chhuak ta a. Tony-a chuan a nu hmuh ve leh a pa nen an innei leh em tih a zawt a. An innei leh nih chuan a sawi chak leh vak a hlauh thu a sawi a. Julia te chhung chu Meta-n an fanu nena an inzawmna a tihtawp tak avangin an thinrim hle a. Julia bulah an inneihna chu hmangaihna vang ni lovin, an hlawkpui leh tangkaipui an beisei vang a ni tiin an hrilhfiah a. Mahse, Julia thung chuan naupangte an nih lai atanga a hmangaih tawh thu a hrilh thung a. Matt-a chuan an inneih chung bun a pi let ta thova. Taylor-a chu Matt-a lakah a thin rim hle a. Julia-i pa hmuhin an pahnih chuan Matt-a laka phuba lak dan tur an rel a. Julia rilru na chu damdawi inah te a luh phah hial mai a. A chhungte chuan Minai thiam lovah puiin a lakah an thinrim viau mai. Meta chuan Mina chu veng him tlatin car a an lut tur chu Julia i unaunu in si laiin a rawn tin ta thut mai a. Mahse, Meta unaupa in a kut a nem sawn hman hlauh. Van lam hawiin a hmet puak ta zawk a. A nau chuan Mina te nufa chu hruai bo vat turin a hrilh a. Harsatna dang siam bela duh tawh loh avangin Mina chuan kaltir mai turin Meta a ngen a. Mahse Meta chuan mawhphurhna lak vek a huam tih sawiin a rem ti lo va. Bank thenkhatin Andy chu eng lawn mah an pe chhuak duh lo va, Taylor-a beng a thleng thuai bawk. Mina lawyer hnen atangin Mina te nufa hnei a awm lo tur a hriattirna lehkha a dawng a, chu thil chuan a ti thinrim hle a, hma lak dan tur a ngaihtuah a. Julia i nau Ruth-i chu zanriah a kilpui a, Taylor-a hausakna chuan a hneh ngang a ni ang e. Mina tawrhna leh hreawmna pal tlang zawng zawng kha a hei der lui a. Ruthi nena zanriah an kil lai video chu Mina i Taylor-a'n a thawn a. Mina rilru ti hreawm zawnga chet lak chho a tum vang a ni. Mina muhil tui lai chu thang harh hlawlin a video en avang khan a rilru nuam thei lo va. Bakah Taylor-a'n mau kawr a duh ber thlang tura a hrilh tel vang a ni bawk. Mino chuan Taylor-a thil tih dan chu Matt-a a hrilh a, ani chuan a bawh zui ang tih a hrilh a. Police te chu Taylor-a inah kalin criminal charge pathum lai a nei tih an hriat tir a, chung zinga pakhat chu a pa thihna a ni a.